Zpm chhungkaw buaina a ril tual tual. An sorkar theihna atana theihtawp chhuah thiantute unit, group an neih mumal hma atanga an party lo awi nung chang chang tute, dar nawn hmaa theihtawp chhuaha lo beitute pawh dar nawn hnua lutte'n an nek chhuak zel chu a nia. An hotute an insiam that theihna tura dikna tana an sorkar, zpm zilhautu, Pu Sap Dang leh a naute tan zpm-ah hmun a awm lo chho mek zel a, dikna aia lalna thlahlel zawk pu Lalduhawma lam changte an in show off zel niin a lang. Tunah lah zpm a sawrkar theih nana theihtawp chhuah thin leh mi tangkai tak mai Serlui Nawl Block Senior Vice President Pu Sri Ram Nunngaia chu an han ban leh a, hei hi thikna vang nia sawi a ni bawk. Zpm chhung inkhawmah Pu TBC Lalven chhunga an zep nei lovin an party chhung lo ten awmzia leh party dang aia an that bik loh zia chiang leh huaisen takin a rawn au chhuah pui hmiah mai a, eirukna a awm ngei tih chhui dawn theih tur thil a sawi nual mai. Hei hian eiru finfiahna hmuh mai harsa si, mahse he sorkara eirukna a awm ngei a ni tih rin theih tho si te hi a rawn nem nghet a ni mai lo maw? Advisor to Chief Minister Pu TBC-a hian an party office-ah ngei an buairukna zawng zawng te, sorkar anga an policy an fail zia te a sawi piap piap danah hian a lungawi zan loh zia a thusawiah hian a lang chiang viau. Chief Minister leh Minister thenkhat hnathawhah pawh a duh khawp lo hle tih pawh a lang tlat a ni. Kan Chief Minister ber lah hi mahni thu duh, dinhmun thatna turah chuan dawt pawh sawi hreh miah loh. Crore sawm panga kan puk a kan ti a ni ve mai a, kan sorkar hma atang kan lo tih sa daih tawh a nia, tuna taka han sawi thar tur kha awm lo. Engti kuma an puk nge? Ehh ni kuma. Dinhmun thatna turah chuan dawt pawh sawi hreh miah lo a lo ni leh zel bawk si. Engpawh ni se kan Chief Minister Pu Lalduhawman A lal tak hnuah sorkar a hruai dan leh thil thlen dan hrang hrang x-ray na han nei zawm leh zat ila ngun takin kan lo ngaithla dawn nia. Party tarmit dah tha in neutral takin zpm sorkar i lo bih chiang zuai ila Cabinet leh MOS rank pakhatna ni sawm pathum thla sawm pahnih sang ni sawmhnih leh pathum khan Doctor Kenneth Chawnglia-na zpm Vice President chu State Planning Board Vice Chairman ah Cabinet Minister rank leh hamthatna zawng zawng tel vek tura dah luh a ni. Pahnihna, Ni sawm pali, thla sawm pahnih, sanghnih leh sawmhnih leh pathum ah mla pali te chu Advisor to Chief Minister ah Minister of State rank a daih in appointment pek nghal an ni a. Pathumna, Pu Lalmuanpuia Punte, mla, Advisor to Chief Minister, Political,

Pasarihna, Ni sawm paruk thla khat Sanghnih sawmhnih leh pali-ah Doctor KC Lalmalsawm Zava, General Secretary, ZPM, Assistant Professor, MZU, Advisor to Chief Minister, Minister of State, rank-ah dah leh a ni a, a hlawh pawh Mizoram sorkar tum a ni. Ani hian Implementation of Hand-holding Policy enkawl tura tih a ni. Pariatna, Ni sawmpali thla sawm pahnih sang hnih sawmhnih leh pathum ZPM consultant ni lai Pu Haukhuma Hauzel chu Mizoram Resource Mobilisation Committee Vice Chairman ah ruat a ni a, thla khatah cheng khat hlawh tur leh Minister of State rank a awm turin dah a ni. Pakuana, Ni sawmhnih leh pahnih thla khat sang hnih sawmhnih leh pali ah Project Monitoring Committee Vice Chairman ah Ar Lalrinawma, IRS retired, ruat a ni a, cheng khat hlawh, MOS rank bawk a ni. Heti hian Minister ni si lo, Cabinet rank pakhat leh MOS rank pasarih an vaiin pariat kan nei mek a ni. Constitution Article za sawmruk leh palina pakhatna e angin mla zat atanga za a sawm panga aia ta minister ruat theih a ni lo a, state te kan nih avangin za a sawm panga aia tam sawm pahnih kan nei thei zawk a, tunah chuan sawmhnih zet kan nei mek tihna a ni. Mi panga OSD chu Chief Minister pakhatna ni sawm pasarih, February, Sanghnih sawmhnih leh pali khan Jonathan Lalremruata dawrpui veng thar chu cheng khat hlawh turin Rank of Status of Secretary chu GOM pek a ni a. Pahnihna OSD Pahnihna, OSDHU Chief Minister a PR Lalrodingi ruat a ni bawk a, Additional Director Commerce and Industry ni lai a ni. Pathumna, June sawm pakhat sang hnih sawmhnih leh pali ah OSDHU Agriculture Minister atan Secretary, Government of Mizoram rank ah awm turin Doctor Sai Thantluanga ruat leh a ni a, thlakhat ah chengkhat tho a hlawh ang. Palina Secretary Rank tho cheng khat hlawh bawk Project Monitoring Committee Secretary a Engineer Ruatasai lo ruat a ni. Pangana Ni sawm pali thlaruk sang hnih sawm hnih leh pali khan Engineer Lalthanzuala ruat leh a ni. Consultant atan mi pahnih, pakhatna Education Minister pui turin cheng sing thum leh sanga hlawh turin Consultant atan zpm Vice President kal chhuak Rev. Doctor K Thanzava ruat a ni. Pahnihna Revenue Minister pui turin zpm party zawmtu Pu Chalsawithanga, MSS Retired chu LRNS Consultant, Joint Secretary rank, cheng sing thum leh sang hnih hlawh tur atan ruat a ni bawk. Mla hamthatna tihpun a ni. Pakhatna, mla mahni ina cheng te chauh ina an rawn thin. House furnishing kha mla zawng zawng mahni ina cheng kher lo te tan pawha dawn theih turin an mla nih kum khatnaah Nuaihnih kum dang zelah cheng singa an dawng tawh ang. Pahnihna, in lei nan emaw, in sak nan emaw, housing loan tha mi cheng nuai sawmhnih atangin cheng nuai sawmthu mah tihpun a ni a, a pung pawh five point five percent per annum a ni a. Pathumna, mla car lei sakna cheng nuaih sawm chu tih tawp a ni a, hetih rual hian car loan nuaih li ni thin hman ngai tawh loh chu tih nung thar leh niin cheng nuaih sawm panga ah tihpun a niin loan tha mi tho za ah panga point panga chauh a pung a ni. Palina, mla fund pawh nuaih za sawm nga atangin nuaih za hnih ah tih bun a ni. Pangana, personal assistant chu mla hlawh cheng sing hnih atangin cheng sing thum leh sang nga ah tih bun a ni. Board chairman hlawh four hundred person tih bun a ni. Ni hnih thla sarih sang hnih sawmhnih leh pali Council of Minister meeting Lungleia neia hlawh tihpun a ni. Board hrang hrang chairman te leh MYC chairman thla tinhlawh Cheng Sangriat ni thin chu Cheng Sing Li in a tipung a, a punna hi za zela zali lai a ni. Zohanko chairman Pu Laliansawta, ZPM General Headquarter President, Zidco Chairman Pu JK Dongzuala, ZPM Organiser South General Secretary, Mifco Chairman Pu Lalthazuala Rawihte, ZPM General Secretary, Mamco Chairman Pu Isaac Malsawma, ZPM PAC Member,

AMC Mayor hlawh chu cheng sing thum leh sang khat ni thin chu cheng sing ruk leh sang nga ah tih pun a ni a, a punna hi za zela za leh pakua zet a ni. Pahnihna Deputy Mayor hlawh cheng sing hnih leh sang riat ni thin chu cheng sing ruk ah tih pun a ni a, a punna hi za zela cheng za sawm pali point pahnih pariat a ni a. Pathumna, Executive Corporator mi pali te hlawh chu Cheng Sing Hnih leh Sang Thum ni thin, Cheng Singa leh Sanga ah tih pun a ni a. A punna hi za zela za sum thum leh pakua, point pakhat, pathum a ni. Palina, Corporator mi sawm pathum te hlawh chu Cheng Sing Hnih leh Sang Thum ni atangin Cheng Singa ah tih pun a ni a. A punna hi za zela za leh sawm pasarih point pathum pakua a ni. Pangana, LMC Chairman hlawh chu Cheng Singhnih Sangsarih leh Zanga atangin Cheng Singruk leh Sanghnih ah tihpun a ni a, a punna hi za zela za sawmhnih leh panga point pali panga a ni. Parukna, LMC Vice Chairman hlawh chu Cheng Singhi leh Sanga atangin Cheng Singa leh Sang Sarih-a tih pun a ni a, a punna hi za zela za sawmhnih leh pariat a ni. Pasarihna, LMC Executive Councillor mi pahnih te hlawh chu Cheng Singhi leh Sang hnih atangin Cheng Singa leh Sang hnih-a tih pun a ni a, a punna chu Za zela, za sumthum leh paruk point pathum paruk zet a ni. Pariatna Councillor mi pasarih te hlawh chu Cheng Sing Hnih leh Sang Khat atangin Cheng Sing Li leh Sang Sarih ah tihpun niin a punna chu za zela, za sawmhnih leh pathum point pariat zet a lo ni ta a ni. Board Chairman te leh amc leh LMC hlawhpun avanga sumsen belh hi kum khatah cheng nuai za sawmhnih leh panga singli leh sang ruk zet a ni a, kum nga chhung chuan cheng nuai zaruk sawmhnih leh pasarih leh cheng sing thum a ni. Mipuite chanvo pawh a pung Pakhatna, Stamp duty, one per cent to three per cent of the market value of property ah an ti pung a, a punna chu za zela za hnih zet a ni. Pahnihna, Cabinet meeting ni sawm pariat thlaruk sanghnih leh sawmhnih leh pali a rorel angin October thla atang chuan buhfai KG khatah subsidy cheng sawmhnih leh panga sorkarin a pek thin chu cheng sawm a tih hniam a ni. Pathumna, card var hmang tu ten cheng sawm panga a an khul thin chu cheng sawm thum in an khul tawh ang. Petrol leh diesel ah vat two percent lak belh a ni ta bawk. Pawisa puk, thla sarih chhung in OMV atang in vei bel chhe zaruk sawm kua leh pahnih an puk tawh a ni. Pahnihna, ways and means advance atang in vai bel chhe sang khat zahnih sawm nga leh pasarih point pakua pali puk tawh a ni bawk. Tun thla kaw chhunga sorkar sum puk tawh hi cheng vaibel chhe sangkhat zakua sawmli pakua point pakua pali a ni.